פרשת כי תשא, תענית אסתר און פורים. לאמיר רעדן פון תענית אסתר. כלל ישראל איז געווען אין א גרויסע צרה, המן הרשע ביקש להשמיד ולהרוג את כל היהודים. ס'איז שוין געווען קלאר, נישט אפ און דאון דער עצב. דער אייבערשטער האט אונז געהאלפן, יעדן דור און דור דארט דא צדיקים, אין יענעם דור איז געווען מרדכי א צדיק און אסתר א מלכה. און מרדכי ידע את כל אשר נעשה. דער מצב איז געווען חמור מאוד. האט אסתר המלכה געבעטן צמאה עליי לילה ויום, דער צוים, דער פאסטן, און דער כח התפילה און אסתר המלכה האט געבעטן כלי כלי למה עזבתנו, דער כח התפילה און דער צום האט מבטל געווען די גזירה, און ס'איז געווארן א ונוהפכי, יעדן יאר אז ס'קומט אט די צייט אט די תקופה ווערט נאכאמאל נתעורר, האט דער כח התפילה וואס איז געווען, איז מען ממשיך ווייטער פאסטן תענית אסתר, און נאכדעם גיי מיר אריין אין גרויסן יום טוב וואס איז יום הפורים, שטייט אין סדר יסוד יוסף, כיום זה מסוגל מאוד להזכיר זכות מרדכי ואסתר וכל מי אשר צריך לבקש רחמים על איזה דבר שצריך להתפלל עליו, בפרט דער ענין פון שידוכים. איקח פני לעצמי, ביום זה של התענית אסתר, ולא מתחילה מזמור על איילת השחר, דאס איז פרק ח ב אין תהלים, שדרשו חכמינו ז ל על אסתר, זאל זיי זאגן דעם פרק לאט לאט פאמעלעך פאמעלעך ואחר כך נאכדעם וואס ער ענדיגט דעם פרק יערוך תפילתו על בקשת צרכיו און ויזכיר זכותו שבזכותם פון מרדכי ואסתר יעשה לו השם יתברך ברוך היא שטייט אין יסוד יוסף ויפתח שערי רחמים לתפילתו ס'עפנט זיך שערי רחמים דער טאג תענית אסתר ס'קומט אויס דאנערשטאג זאל יעדער איינער זיך נעמען צייט און זאגן דעם קאפיטל תהילים און בעטן דעם אייבערשטן און וואס ער דארף, ס'איז א הבטחה אז ס'עפנט זיך שערי רחמים, אז מען טוט אזוי טייען איז הערסטער, איז דאך דא איין היכל וואס עפנט זיך איינמאל א יאר בשעת מקרא מגילה. גייט מען אריין אין פורים, וואס אין פורים האט מען דאך פיר מצוות, און היינט ביי אונז אין ירושלים ווערט צעטיילט די מצוות אויף דריי טעג, פרייטאג און שבת און זונטאג. שבת קודש, פרשת כי תשא, די גרויסקייט פון משכן, דער שבת וועגט איבער דעם משכן, מען טאר נישט מחלל שבת זיין וועגן משכן, ווייל דער שבת איז אזוי גרויס, אז מען געפינט זיך דעם יאר דער שבת גייט אריין אין פורים, מוריי ורבותיי. די טויערן איז אפן און ס'איז דא איינער וואס ער דארף נישט קיין ישועה, יעדער איינער, און ווער רעדט די ישועה כללית פון כלל ישראל, זאל מען אויסנוצן אט די טעג, די גרויסקייט פון די טעג, מיט שמחת החיים, דאנקען און לויבן דעם אייבערשטן און בעטן דעם בורא עולם שיהיה מלא צרות ה' ידי, זכות פון מרדכי ואסתר זאלן מיר געהאלפן ווערן מיט א ישועה שלימה במהרה בימינו אמן, א פרייליכן ליכטיגן פורים.